צו האלט מען די משנה דף עיין ז עמוד א'. לאמיר לערנען לעילוי נשמת אבי מורי רבי יוסף רבי חנא זכריה עליו השלום, די מאן דחודש לכ' ספאנסערס, רבי שלמה טויבער לכבוד התורה ולומדיה, בוזי מיילעך זיבעלין, נשמת זיין שוויגער מרת שיינדל בת רבי צבי עליו השלום, לכבוד זיין זונ'ס בר מצוה. אויך האט רבי אלי' פראנצוס געבעטן מען זאל דערמאנען ס'היינט נאך זיין טאטע'ס יארצייט, א ידיד פון די שיעור, זיין טאטע האט געהייסן רבי יואל בן רבי משולם פאוול, די אייבערשטער זאל העלפן זאל זיין א עילוי פאר די נשמה, און אויסבעטן א ישועה פאר די גאנצע משפחה. סאו די משנה גייט רעדן וועגן אייוואריי קרבנות וואס האבן זיך אויסגעמישט. שטיקלעך פון קרבנות וואס האבן זיך אויסגעמישט, זאגט די הייליגע משנה, אייוואריי חטאת, לאמיר געדענקען, ווער עסט א חטאת? די כהנים, שנאת ערבי, ביי עברי עולם וואס האבן זיך אויסגעמישט מיט א עולה, א עולה עסט קיינער נישט, די גאנצע זאך גייט פאר די מזבח. ר' אליעזר אומר, ר' אליעזר זאגט, יתן למעלה, דער כהן זאל נעמען אלע פלייש, סיי די עולות, סיי די חטאת, למעלה, אן די אפער לעוועל אויף די מזבח, איי די חטאת באלאנגט נישט דארט, וראי אני אז בשר החטאת מלמעלה כלי הן עצם, אזוי ווי ס'איז פייערוואד, נישט געפערליך, ס'איז פייערוואד, וואטעווער ס'איז נישט פון די עולה זאל זיין פייערוואד. זיי האבן שוין געלערנט אז מען לערנט ארויס פון די פסוק לא סתירי ממני איש אל ה' אז יעדע זאך וואס מען האט שוין ארויפגעלייגט פון די קרבן אויף די מזבח ממני פון אים איז דא א איסור דאורייתא מקריב צו זיין די רעסט די שיריים אויף די מזבח יעצט די איברי החטאת וואס איך האב שוין מקטיר געווען די עמירם אויף די מזבח פארדעם קען איך שוין נישט מקטיר זיין די רעסט אויף די מזבח. סאו ממילא זאגט רבי אליעזר וואס זאלסטו טון? זיי א סמך ת אלץ עצם, נאט א פראבלעם, איווען אודאי ווארע אחת איז אן אסור מהכתרא אלץ כל שמים אין אישים ארעי בבל תקטירי, היות ת ק מיינט נישטא לשם הכתרא, ער מיינט נאר עס צו פארברענען אלץ פייערוואוד, נישט געפערליך. והחכמים אמרו און די חכמים זאגן תאבד צירותן, ס'זאל זיך טוישן די צורה דורך לאזן ביז מארגן, אין אדער ווארדס, לאז עס ליגן דארטן, ס'זאל ווערן בעיסיקלי נאוסער, תאבד צירותן מיינט אז די קאליר גייט זיך טשעינדזשן ווען פלייש ליגט אינדרויסן פאר א לאנגע צייט, איט דאזענט לוק רייט, און היות שוין ס'איז שוין איבערגענעכטיגט דארף מען עס פארברענען אזוי ווי נושא ווי יצא לבית השריפה ס'וועט ארויסקומען צו די ספעשל פלאץ ווי מען פארברענט קדישים וואס זענען פסול, לויט די חכמים זאג איך נישט די סברה פרויען אויסעם כלי הן עצים ניין מען טאר דאס נישט טון פארברען עס אינדרויסן. ס'איז די מראה מאי טעמא דרבי אליעזר, פון וואו נעמט רבי אליעזר זיין הלכה אז מען קען ארויפלייגן די עבורי החטאת כאילו ס'איז פייערוואד? אמר קרא ווייל ס'שטייט אין פסוק גלייך נאך די פסוק מיט ולא סתירי ממני איש אל ה', עיין ז א עמוד א', וואס פון דארט האט מען ארויסגעלערנט אז כל שממני לאיש מראי בו ואל תתירי שטייט אין פסוק קרבן ראשית תקריבי עושים לה' ועל המזבח לא יעלה לריח ניחוח, איז רבי אליעזר מדייק דווקא לריח נכח לשם קרבן אי אתא מעלה קענסט עס נישט ארויפברענגען אזוי ווי די עבור ריח חטאת פאר א קרבן נישט, אבל אתא מעלה לשם עצם פאר פייערוואד איז אקעי, ממילא האלט רבי אליעזר אז טאמער עס האט זיך אויסגעמישט עבור ריח חטאת מיט די עבור א עולה זאל מען ארויפברענגען די עבור ריח חטאת אזוי ווי פייערוואד אויף דעם מזבח. סאו און די פסוק וואס מען זאגט יעדן טאג ביים דאווענען כי כל שעור וכל דבש לא יסתירי ממני איש אל השם, איז בעצם דא צוויי איסורים דאורייתא פלענטעד אין די פסוק, די ערשטע איז פשוט, מ'טאר נישט לייגן אויף די מזבח חמץ און דבש, דבש מיינט נישט סתם האניג, נאר ס'מיינט יעדע זאך וואס איז אינקלודעד אין דבש, קענדיס, אר עני אדער סוויט, און רילי מיינט עס, די דבש מיינט פירות, פרוכט, זיסע פרוכט, נעטשרעל פרוכט, דבש קומט געווענליך פון טייטלען, סאו עני זיסע זאכן טאר מען נישט לייגן אויף די מזבח. יעצט חוץ פון דעם איז דא נאך א איסור דאורייתא וואס מען האט שוין פריער דערמאנט אז יעדע זאך וואס מען האט שוין מקטיר געווען פון דעם א חלק פון די קרבן לגביה טארסטו נישט לייגן, וואנס מען האט שוין געלייגט פארט עי אויף די מזבח קענסטו שוין נישט ארויף לייגן פארט בי אויף די מזבח. יעצט די פאלאואינג פסוק זאגט די פסוק לריח ניחוח, און רבי אליעזר איז משלב די הלכה מיט די צוויי איסורים וואס מען האט דערמאנט אויבן. סיי די כלה אז ווען איז דא די איסורים נאר ווען ביסט עס מקריב פאר א קרבן אבער טאמער ביסט עס מקטיר לשם עצם ס'איז נישט קיין ריח ניחוח לשם מעגסטו עס פארברענען און סיי די שאור הדבש און סיי די כל שממני לאישה. יעצט ורבנן, די חכמים וואס פארוואס ניגן זיי זיך אויף רבי אליעזר, די משמעות הפסוק איז לכאורה אזוי ווי רבי אליעזר אז די פראבלעם איז נאר לריח ניחוח פאר א קרבן אבער אויב ס'איז נישט קיין קרבן ס'איז פאר פייער וואד איט שונט בי א פראבלעם ווייל מיעוט רחמנא אויסם, די תורה האט ממעט געווען די עקסטרע קרבנות פון די ווארט אויסם דווקא זיי, איך גיי מסביר זיין די פסוק דווקא אויסם די שעור און די וואש וואס זענען אינקלודעד אין די קרבן רשות וואס שטייט אנהייבן פסוק כי די אי אתה מעלה דאס קענסטו נישט ארויפברענגען אלס רייכן חוח, אבל אתה מעלה לשם עצם קענסט עס יא ארויפברענגען אויף פייערוואד. אבל מידי אחרינא, עני אנדערע קרבנות וואס מען ברענגט ארויף לאישים וואס די עיקר איז מקריב צו זיין אויף די מזבח, לערן איך ארויס פון די סוף פון די פריערדיגע פסוק, לא סתירי ממני איש אל השם, לא, קענסטו אפילו נישט ארויפברענגן אפילו לשם עצום, און ממילא האסטו נישט די עצה פון עס ארויפברענגן אלס פייערוואד, האסטו נישט קיין עצה גייסט עס מוזן פארברענען, יצא לבית השריפה, לאז עס נעכטיגן און נאכדעם העסטו עס פארברענען. יעצט ר' אליעזר, וויאזוי גייט ער לערנען די מיעוט פון עושה? איז אזוי, ווען די תורה זאגט אין די צווייטע פסוק פון לריח ניחוח, און אונז האבן ארויסגעלערנט א כולה, אז באמת ליגט דארטן, ס'ליגט דארטן א כולה, אבער באמת איז אויך דארט דא א חומרא, ווייל אין די ווערטער על המזבח האבן חזל גע'דרש'נט אז די קעוועש, די רעמפ, האט די זעלבע דין, די זעלבע רולס אזוי ווי די מזבח אליינס. קומט ר' אליעזר צו זאגן אז לגבי די חומרא האט די תורה געשריבן אויסאם, דאס הייסט דווקא לגבי די איסור פון לייגן שעורה און דבש, אויף דעם האט די תורה געזאגט די זעלבע הלכה אפלייס נישט נאר פאר די מזבח, נאר די זעלבע זאך פאר די קעוועש, ס'האט די חומרא אז אפילו אויף די קעוועש טארסטו נישט לייגן שעורה און דבש, אבער לגבי די צווייטע איסור פון ממני לאישים אז מ'טאר נישט לייגן די שיריים די פר' תו אויף די מזבח, מעגסטו עס לייגן אויף די קעוועש און עס פארברענען אויף די קעוועש, סאו אימעדזשין מ'מאכט א קעמפ פייער אויף די רעמפ. יעצט אבער לגייע די כלי פון רייך נאך אויך אז דו קענסט ארויפברענגן לשם עצם, איז נישטא קיין נפקא מינה צווישן סארא דבש און ממני לאישים, און ביידע איז מותר צו פארברענען לשם עצם סאו איטס נאט א אישו. סאו אויסעם די סארא דבש, הי ד רבוה ל כבש קיין מזבח, דווקא ביי דעם ווייל די מזבח לא יעלי, ארויפברענגן אויף די כבש איז אסור אזוי ווי די מזבח אליינס, אבל מידה אחרונה אז די אנדערע דינים די שיעורי קרבנות וואס די איסור פאר די מזבח לערן איך וואס איך לערן ארויס פון די פריערדיגע פסוק, לוי איז די כבש נישט אסור אזוי ווי די מזבח. יעצט ווי רבנן זיי לערנען ארויס פון די אוסרים אז דווקא שעור ודבש קענסט ארויפנעמען לשם עצם וויאזוי גייסטו ארויסלערנען די דין אז די כבש איז אזוי ווי די מזבח אז ס'גייט נאר אן ביי שעור ודבש? תרתי שמע מינא די חכמים לערנען ארויס פון די מיעוט אוסרים ביידע זאכן ווייל די מיעוט גייט ארויף אויף אלעס וואס מען לערנט ארויס פון דער פסוק, און אזוי ווי די אויסהאב איז ממעט שיריים פון די ריבוי כבש ק מזבח, אזוי אויך איז עס ממעט די שיריים פון די היתר פון ארויפברענגען לשם עצום. קומט אויס סך הכל א מחלוקת פון רב לעזער און רב אונן איז, אין די פסוק איז דא א קולא און א חומרא. די חומרא איז, די כבש איז אזוי ווי די מזבח, די קולא איז, די ריח ניחוח איז אסור, אבער לשם עצום גייט זיין מותר. לויט די רבנן קומט א אויסנאם אלץ א מיעוט אז ביידע סיי די כלה סיי די חומרא זענען עקסקלוסיוו אנלי פאר די שעורי דבש, נישט פאר די איסור פון לא תקריבי ממני איש אל השם צו לייגן די שיריים אויף די מזבח. לויט רבי אליעזר די מיעוט פון אויסנאם איז ספעשל נאר פאר די חומרא מרבה צו זיין די כבש קיין מזבח, דאס איז נאר דאס איז מיוחד פאר שעורי דבש נישט די ממני לאישים. אבער די כלה פון ל רייך נאך אויך אבער לשם עצם איז מותר, בין איך מרבה אפילו די אנדערע אויך די איסור פון לא תתירי ממני אישה לה'. נאו, כדי צו פארשטיין די פאלאווינג גמרא, לאמיר אויסשמועסן בעל פה די נעקסטע משנה. די משנה רעדט דארטן, טאמער ס'ווערט אויסגעמישט די איבריי עולה מיט א עולה וואס איז א בעל מום, סאו א געזונטע עולה מיט א עולה בעל מום, אבער איברים, זאגט די משנה, אפילו רבי אליעזר וואס איז מתיר ביי אונז מקריב צו זיין לשם עצם, אבער מיט א בעל מום גייט ער מסביר זיין אז איט דאזענט ווארק, ער וועט מודה זיין ס'ארבעט נישט, און ממילא סיי רבי אליעזר סיי די רבנים זענען מודה, מען קען נישט מקריב זיין א בעל מום אזוי ווי ס'איז. אין די משנה גייט מען זען עפעס א מחלוקת ווי זיי קריגן זיך אריין אין דעם, די גמרא גייט מסביר זיין אז די אין די מחלוקה אין די צוויי מחלוקת'ן סיי פון אונזער משנה לגבי די עבורי חטאת און עבורי עולה וואס האבן זיך אויסגעמישט, סיי די פאלאווינג משנה פון די עולת בעל מ איז דא א שיטת רבי יהודה וואס גייט לערנען מחלוקת פון רבי אליעזר און די רבנן אויף א סלייטלי דיפרענט אופן אינגאנצן אנדערש ווי אונז האבן געלערנט ביז יעצט. סאו לויט אונזער משנה רבי אליעזר און די חכמים דינגען זיך אריין איבריי חטאת וואס האבן זיך אויסגעמישט מיט די איבריי עולה טאמער מען קען עס ארויפברענגען אויפן מזבח אלץ פייערוואד אדער מען וועט עס לאזן שימלען אינדרויסן אווערנייט און מילא עס ווערן נושא מען וועט עס דארפן פארברענען אינדרויסן. אבער אין א ברייתא שטייט א אנדערע מחלוקת, זאגט די גמרא מסנית נלויקה האי טענא, אונזער משנה שטימט נישט אזוי ווי די טענה פון די פאלאואינג ברייתא, די תניא'ס האבן געלערנט אין א ברייתא, אמר רבי יהודה, לא נחלקי רבי אליעזר והחכמים, רבי אליעזר און חכמים דינגען זיך נישט על איבורי חטאת שנתערב ווי ביי איבורי עולה, אזוי ווי מען האט געלערנט ביי אונז אין די משנה, נאר וואס דען יעדער איינער גייט מודה זיין שיקרי ווי אפילו די חכמים גייען מודה זיין, עולה מיט חטאת קענסטו פארברענען לשם עצום, ווען דען איז די מחלוקת? ביי רוביה ונרבות האט זיך אויסגעמישט. צוויי הארבע קרבנות מיט איר מיסע עבירות מיט זיי מיט כשר'ע קרבנות און יעדע איינער איז מודה דאס קען מען נישט מקריב זיין מען לערנט עס ארויס פון איינע פון די ערשטע פסוקים אין ספר ויקרא אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה דרש'עט מען מן הבהמה ולא כל הבהמה און איך בין ממעט די רבייה און די נערווע א עבירה וואס מען א קרבן וואס מען האט געטון א הארבע עבירה קען מען נישט מקריב זיין א מה נחלק אי ווען דען איז די מחלוקת צווישן רבי לעזער און די חכמים ווייל איברי עולה תמימה שנאסרה ווי ביי איברי בעלת מום וואס מ'טאר נישט מקריב זיין אגעין איברים פון א געזונטע קרבן עולה און איברים פון א קרבן עולה בעל מום. שרייבט רבי אלעזר אויבן, רבי אלעזר זאגט יקרי ווי מ'קען עס מקריב זיין ורואה אני און איך קוק אן די פלייש פון די בעל מום וואס really טאר מען נישט מקריב זיין כעלי אן עצם אזוי ווי ס'איז פייער וואוד און ממילא איטס נאט א פראבלעם אבער ווען חכמים אומרים לא יקרי מ'קען עס נישט מקריב זיין זעהן מיר אז לויט די טענה פון די ברייתא ביי חטאת און די עולה געזונטע וואס האבן זיך אויסגעמישט זענען אפילו די חכמים מודה מען קען עס ארויף נעמען אויף די מזבח, און איך קוק אן די אייווארע החלטות אזוי ווי ס'איז פייערוואוד, אבוויעסלי נישט אזוי ווי אונזער משנה, קומט אויס אז ר' יהודה האט געטשעינדזשט צוויי זאכן פון אונזער משנה, נאמבער וואן, כלפי די תערובות פון אייווארע החלטות און אייווארע עולה איז יעדע איינער מודה מען קען עס יא מקריב זיין, נישט אזוי ווי אונזער משנה, אונז האבן געזען א מחלוקת, לויט רבנן ביי אונז איז עס אסור מקריב צו זיין, די צווייטע חילוק כלפי די תערובות פון אייווארע עולה תמימים, מיט א ווארי עולת בעל מום, אין אונזער משנה גייען מיר זעהן אז יעדע איינער איז מודה אז ס'איז אסור מקריב צו זיין אזוי ווי ס'איז, ר' יהודה לערנט אז לויט ר' אליעזר קען מען עס מקריב זיין כאילו ס'איז פייער וואוד, איטס גוד, איטס אקעי. פרעגט די גמרא ווי ר' אליעזר, מה ישנה רבי'ן ונרבה, פארוואס האלט ער, פארוואס איז אנדערשט ווען ס'האט זיך אויסגעמישט די רבי'ן ונרבה פון די פאל ווען ס'האט זיך אויסגעמישט מיט א חטאת,

ווייל איך קען נישט מטהר זיין די שם עצום נאר זאכן וואס האבן א וועג וויאזוי איך מעג עס לכתחילה מקריב זיין, די עבורי חטאת וואס האט א וועג וויאזוי מ'איז עס מקריב, די איסור איז נאר ווייל כל שממני לאישים, באט טעקניקלי גייט א חטאת ארויף, אבער ווייל עס מום נמי לא חזי לכאורה ווייל מום קען מען אויך נישט מקריב זיין, פארוואס זאגט רבי אליעזר אז טאמער עס איז ארויף געגאנגען קען מען עס יא מקריב זיין? עיין ז ע למד בית, און מלווינא האט רב הונא געזאגט די ווערטער פון רבי אליעזר אין די ברייתא אז עבורי בעלות מום זיי האבן זיך אויפגעמישט מיט א עולה תמימה אז כקסל מפייערוואד איז נאר, נישט יעדע מום, נאט עווערי מום גייט מען אזוי פסק'נען, ס'איז עקסקלוסיוו ביי א דקות'דיגע פראבלעם, א דקות'דיגע מום, ביי א דוקן שבעין, בעיסיקלי א קעטערעקט, ס'איז א קליינע זאך אריין אין די אויג וואס איז נישט קיין פיזיקל מום, ס'איז מער אזוי ווי כמעט ווי א רוחניות'דיגע מום, דאמאלס זאגט אז מ'קען עס ארויפנעמען, ואליבא דרבי עקיבא נאר לויט רבי עקיבא, דאמאלס וואס רבי עקיבא זאגט, אם עלי לא ירדי, טאמער האט מען ארויפגעברענגט אזא קרבן, זאגט רבי עקיבא, די קען מען עס מקריב זיין אזוי ווי ס'איז, און היות די בעל מום באדויט נישט שבעין, דא איז א לופ האול, ס'דא א צד ווען ס'קען יא זיין אויף די מזבח, ווען אויב איז די עבד מ'האט עס שוין ארויפגעלייגט גייט מען זאגן קענסט עס לאזן, איז עס קאנסידערט ראוי פאר די מזבח, ס'איז ראוי להקרבה, פאר דעם איז רבי אליעזר מתיר מ'קען עס מקריב זיין לשם עצם, אבער רביה און ערווה וואס ס'איז קיינמאל נישטא קיין פאל וואס מ'גייט עס לאזן מקריב זיין, אפילו לשם עצם גיי איך עס אויך נישט אפראווען. אבער א בעל מום דורך א מום גמור גייט רבי לעזער אויך מודה זיין א ריעל בעל מום ס'פעלט א פיס ס'האט א דין אזוי ווי א רבי'ן ווען א נרווה און מ'מיידערט נישט ראוי צו די מזבח אפילו לשם העצם. פרעגט די גמרא, דו זאגסט דו קאוטסט רבי עקיבא אלץ דיין מקור, עימא דאמר רבי עקיבא ווען האט רבי עקיבא געזאגט אז שמעולי לא יעבדי, דאס איז דווקא די אי אבד, מ'האלט שוין לאחר המעשה, מ'האלט שוין ס'איז שוין געשעהן, אבער לכתחילה מיומא האט דען רבי עקיבא געזאגט אז ס'מיט ארויפצונעמען אזא סארט בהמה לכתחילה אויף די מזבח? זיכער נישט, אויב אזוי וויאזוי ווייסטו אז ס'איז מותר ארויפצוברענגן א בעל מום בדוגם שבעין אפילו לכתחילה וואס איז שם עצום, לכאורה לכתחילה איז עס נישט ראוי בכלל מקריב צו זיין. אמר הפפ האט הפפ איבער געזאגט, הכה במאי עסקינן ווייסטו וויאזוי מ'רעדט אן די ברייתא, כגון שעולי על גבי כבש, מ'האט ארויפגברענגט די אברים אויף די רעמפ, היות רבי עקיבא האלט אז אויב האט מען עס ארויפגברענגט אויף די מזבח גייט מען עס נישט אראפ נעמען, די זעלבע זאך אויב עס איז ארויף אויף די רעמפ איז עס אויך מותר צו לייגן אפילו לכתחילה אויף די מזבח, ווייל אזוי ווי די מזבח איז מקדש די עולה טאמער עס איז דארט, די זעלבע זאך די רעמפ האט די זעלבע דין אזוי ווי די מזבח אליינס און ביי ביידע מלי לא יעלי, און ממילא איז מותר צו ארויפצוברענגן די תערובות איברי בעלי סמים און איברי תמימים פון דארט צו די מזבח, ס'איז שוין אויף די רעמפ קענסטו עס שוין מקריב זיין. פרעגט אים אורי הכה, אויב אזוי אז מ'רעדט שוין ארויף אויף די רב, אפילו בעיניי, פארוואס זאגסטו נאר די גאנצע שמועס איז נאר ווען ס'האט זיך אויסגעמישט? די עבורי בעל מום האט זיך אויסגעמישט אויף די רב, ווייל אפילו בעיניי, אפילו אויב די בעל מום איז געווען נישט אויסגעמישט, ס'איז געווען סעפרעט א פייל פון די עבורים תמימים און א פייל פון די עבורים בעל מום, זאל מען עס לויט רבי עקיבא אויך קענען מקרב זיין, פארוואס זאגט רבי אליעזר דווקא ווען ס'האט זיך אויסגעמישט, אויב ס'איז א קלארע הלכה אזוי ווי רבי עקיבא, איז אפילו אויב ס'איז נישט אויסגעמישט, סאו די גמרא האט חרטה פון די דין, און מען גייט זאגן מען רעדט נישט וועגן די דויטן שבעין, מען רעדט נישט וועגן די סארט מים, אלא נאר וואס לענ רבי אליעזר איז אינקלודעד אלע סארט בעל מים וואס האבן זיך אויסגעמישט מיט איברים תמימים, והטעמא דרבי אליעזר די ריזען פארוואס רבי אליעזר זאגט ס'איז אקעי, ווייל מיעוט רחמנים מים בם, די תורה האט געזאגט א פסוק כי משכו שם בהם מים בם לא ירוצו לכם, טייטשן זיך פון די ווערטער מ ב מ דווקא אויב ס'איז מ ב מ, אויב די אגודה בעלי מ ב זענען סעפערעיטעד, אויב ס'איז א נישט קיין קיין צומישעכץ, צו זעהסט קלאר די באהייבונג פון די מ מ, הי ד לא ירא צו קענסט עס נישט מקרב זיין, איטס נאט גאנא בי עקסעפטעד, הוא על ידי תערובות, ס'איז שוין אויסגעמישט אי ה יו ר צו בדיעבד גייט מען עס יא קענען מקרב זיין, ס'גייט יא זיין עולה לרצון. כ'פין דאס א געוואלדיגע חידוש, די גאנצע איסור פון א בעל מ ב לויט ר' אליעזר, איז דווקא אויב ס'איז נישט אויסגעמישט, איטס סעקלודעד, איטס סעפערעט, איטס אייסאלעיטעד, ס'איז נישט מיט א תערובת, דעמאלסט איז עס אסור. אבער אויב האט זיך אויסגעמישט א בעל מום מיט כשר'ע, איז נישטא קיין שום איסור און ס'איז מותר לכתחילה מקריב צו זיין, מ'קען עס ארויפנעמען אויפן מזבח לכתחילה. לפי זה איז נישטא קיין שייכות וועמענס וואס רבי אליעזר האט געזאגט און זיין היתר איז, ווייל ראה אני כאילו אין עצם אזוי ווי ס'איז פייער וואוד, נאר ס'איז א ספעשל היתר פאר בעל מום וואס האט זיך אויסגעמישט, אז ס'איז נישט סעקלורעד ס'איז נישט סעפערעט קענסטו עס מעכב זיין אז די גמרא גייט באלד פרעגן, די לשון פון ר' אליעזר למעשה איז רואה אני כאילו יהיין עצים, איז משמע דאס איז די טעם ההיתר נישט ווייל ס'האט זיך נישט אויסגעמישט. ז אונז האבן דא דערמאנט עטליכע בעל עמימען ווי זיי זענען אויפן קעוועש אדער נישט פריער אדער שפעטער, רב זילבערשטיין ברענגט אז זיין שוואגער ר' חיים קאניעווסקי האט אים דערציילט א פעלערדיגע מעשה דער רב חיים האט געזאגט אז א אמעריקאנער רב האט אים דערציילט א מעשה וואס איז געשען ביי אים אין בית מדרש, זאגט ער אז דער רב פון אמעריקע דערציילט אז ס'איז דא א איד אין זיין בית מדרש וואס פלעגט קומען יעדן טאג דאווענען דריי מאל א טאג, דער פראבלעם איז געווען ער איז יעדן טאג אנגעקומען אפאר מינוט שפעט, אבער מיט א פונקטליכקייט, ס'איז קיינמאל נישט געשען ביי אים אז ער זאל אנקומען אין צייט אדער ערלי, ס'איז אלעמאל געווען צען מינוט שפעט, און דערויף פלעגט ער מיר אלעמאל מעורר זיין, ס'פאסט נישט צו א איד ווי דיר, דו קומסט אזוי זויערליך, קום איך קום אביסל פריער, ס'האט גארנישט געהאלפן, ער פלעגט אלעמאל ענטפערן, די קערסט איך קום אן צום דאווענען, וואס א חילוק, איך קום צום דאווענען וואס וועט געשען, צען מינוט, צען מינוט ארויף, צען מינוט אראפ, מה כל הרעש, שטיק, איך בין דאך דא. ווי היום, דער אינגערמאן האט זיך געטוישט מן הקצה אל הקצה, ער האט אנגעהויבן קומען מיט א פונקטליכקייט, ער האט אנגעהויבן קומען פרי, איט וואס סאמטינג אבוויעס א מעסיוו טשעינדזש, און דערויף וואס פלעזענטלי סורפרייזד, האב איך אים געפרעגט, דערצייל מיך, וואס איז דא געשען? זאגט ער די אייבערשטער האט מיך גוט מסדר געווען, ס'איז א אויפן ברור איך האב נישט קיין ספיקות, איטס ווערי ווערי קלעיר, האט ער דערציילט, זאגט ער אז ער איז א פארמעגליכע איד, ער האט געהאט א גרויסע גרויסע פעקטארי, און איין טאג איז געווען א פייער און די פלאץ האט אפגעברענט, ס'איז נישט געבליבן קיין זכר, און איך וואלט ארויסברענגען די פוינט, האט ער מסביר געווען ווי גרויס די וואס מ'האט אלץ פראדוסט אין די פעקטארי, וויפיל טראקלאודס מ'האט ארויסגעגעבן א טאג, ווי גרויס די שאדן איז, ס'איז אריין אין אלע דיטעילס, איי פיל טעריבל פאר יו, אבער ווי האסטו דיין מוסר, וואס, ווי האסטו באקומען דיין מעסעדזש פון אויבן? זאגט ער, איך האב גערופן די פייער דעפארטמענט, גלייך ווען די פייער האט זיך אנגעהויבן, און זיי וויזן יא אונז זענען אויפן וועג, אינצווישן די נערווען פלאצט, מען זעט די בילדינג גייט אונטער, די בילדינג פלאקערט, נאך א חלק, נאך א חלק, נאך א חלק, און פיינעלי נאך צען מינוט קומט אן די פייער דעפארטמענט, און איך הייב אן שרייען אויף אים, וואו ביסטו געווען ביז יעצט? די גאנצע פלאץ ברענט שוין, דו זעסט דאך דער איז נאטינג יו קען דא ענימאר, דער איז נאטינג וואט טו סעיוו, וואו ביסטו געווען ביז אהער? זאגט ער, די מעין טינג איז וויר העיר, צען מינוט ארויף, צען מינוט אראפ, די עיקר מ'איז אנגעקומען. דיך באקומען אזא קלארע מעסעדזש, איי גאט א רעד לייט אין מיי פעיס, אריין געשיינט אין די אויגן אריין, די עיקר מ'קומט אן פריער, נישט קיין חילוק אביסל פריער אביסל שפעטער, די עיקר מ'איז אנגעקומען,

אקעי, ורבנן, די רבנן וואס דרש'ענען די פסוק, זאגן דווקא מ מ במ, טאמער ס'איז נאך אלץ דא די מ מ, דעמאלס איז א פראבלעם מקריב צו זיין, הי ד לא ירוצי, הו ה אבער מ מ, אויב די מ מ איז שוין אוועקגעגאנגען ירוצי, קען עס יא מקריב זיין, וואס איז די חידוש מיט דעם? אונז ווייסן דאך ביי קרבנות פארשידענע דינים איז דא די דין פון דיחי, וואנס איטס דיסקוואליפייד, איטס אווער, קענסט עס מער נישט ברענגען, אויב אזוי וואלט איך געקענט טראכטן, אפילו א מ מ אויב איטס א טעמפארערי מ מ, איז שוין געווען א דיחי, ביסט שוין דיסקוואליפייד, משמע לן ניין, ס'איז נאר ווען די מ מ איז נאך דא, דעמאלס איז עס אסור. פון רבי אליעזר, רבי אליעזר לערנט ארויס די דין פון מבם בא הם, די תורה האט געשריבן ביי די פרשה פון בעל מום משחותם משחותם בא הם, און נאכדעם שטייט מום בם, ס'איז צוויי מיעוטים, פון די בם איז רבי אליעזר ממעט די תערובות אז טאמער ס'איז אויסגעמישט גייט מען עס עקסעפטען, פון די בא הם איז רבי אליעזר ממעט אז טאמער ס'איז אריבערגעגאנגען די מום גייט עס ווערן עפראווד. רבנן, במ בהמ לא דרשו זיי האבן נישט די דאבל לימיט פון במ און בהמ זיי האבן נאר די לימיט פון במ און ממילא קאווען זיי נישט די עקסטרע לימיט, פרעגט די גמרא היו הכי אומר אזוי אז לויט רבי אליעזר טאמער ס'איז אויסגעמישט גייט מען עס אקסעפטן פארוואס האט רבי אליעזר געזאגט ראה אני די אברים על מ למעלה כאילו ס'איז פייער וואוד כאילו היים עצים הוא רחמנא אך שריי ס'איז נישט דיין לימיט די רחמנא די תורה האט מתיר געווען עני תערובות מיט כשר'ע זאכן אפילו אויב מ'האט עס נישט לשם קרבן ס'האט נישט קיין שייכות מיט דעם וואס ס'איז אזוי ווי פייער וואוד זאגט די גמרא רבי אליעזר זאגט אזוי, רבי אליעזר רעדט צו די חכמים, לדבריהם קובעין להי', ער רעדט צו די חכמים און זאגט לויט ענקער שיטה, לדידי איך האלט, רחמנא אכשרי, די תורה אפראווד איט, אפילו אלבא מימות האט זיך אויסגעמישט, אפילו נישט לשם עצם, אפילו לשם קרבן ממש, אבער לדידכי לויט ענק, אודה לי מיר זייטס מיר כאטש מודה אז בשר בעלת מום כעצם למה, די פלייש פון א בעל מום איז אזוי ווי פייערוואד, ממילא אויף לשם עצם זאל מען עס מעגן מקריב זיין. פארוואס מידי דהוה א בשר חטאת אזוי ווי די פלייש פון א חטאת וואס עטס זענטס מודה אז אויב ס'האט זיך אויסגעמישט מיט איברי עולה קען מען עס מקריב זיין לשם עצום זאל מען עס אויך קענען מקריב זיין א חאטשיק וכד' לשל עצום. רב אהרן און רבנן זאגן ניין, הכי מאיסר ביי די בעל מום איז די איברים מיאוס אז ס'פעלט א פיס ס'איז נישט קיין כבוד פאר די אייבערשטער ממילא קענסטו עס נישט מקריב זיין אפילו אויב ס'האט זיך אויסגעמישט מיט די איברי תמימים און אפילו פאר פייער וואד איז עס אויכעט מיאוס אבער הושם ביי די עברי עול און עברי חטאת לא מאיסר, דער איז נאטינג ראנג וויט איט, ביידע זענען געווען קוואליפייד קרבנות, ביידע זענען כשר'ע קרבנות, קיין מיאוס איז דארט נישט שייך, און ממילא טאמער ס'האט זיך אויסגעמישט איז יעלי לשם עצמו. זאגט די הייליגע משנה, איברים באיברים בעלי מימון, טאמער פלייש פון א עולה תמימה האט זיך אויסגעמישט מיט פלייש פון א עולה בעל מום, רבי אלעזר אומר, רבי אלעזר זאגט, מקריב ראש אחד מעין, איינמאל מען האט שוין מקריב געווען איין קאפ פון די גאנצע צומישעכץ, לאמיר זאגן עס איז דא צען אויסגעמישטע בהמות, עס איז דא צען, עס איז דא א איין בעל מום אויסגעמישט דארטן, מען האט שוין מקריב געווען איין קרבן, איז די עקריבי כל הראשון קען מען מקריב זיין לכתחילה אלע אנדערע, ווייל איך זאג אז מסתמא די בעל מום האט מען שוין מקריב געווען און יעצט איז נאר דא די כשר'ע. סאו לאמיר אימעדזשען עס איז דא דא צען קעפלעך, א כהן קומט אן פון ווייט, ער האט שוין לאנג נישט מקריב געווען א קרבן, ער כאפט אן די ערשטע קאפ און ער ווארפט עס ארויף אויפן מזבח, ער וויל זיכער מאכן אז ער גייט עפעס טון, דאס הייסט נישט אזוי ווי מען האט געלערנט ביז יעצט לויט רבי יהודה, אז לויט רבי יהודה און שיטת רבי אליעזר אז בעל מום שבתערובות איז מותר מקריב צו זיין אלעס אויף די מזבח אזוי ווי ס'איז, מה שאין כן אונזער משנה איז האלט לכתחילה איז עס זיכער אסור, איינמאל מען האט שוין מקריב געווען איינס, דער כהן האט נישט געוואוסט פון די תערובות, מעגסטו שוין משלים זיין אלע אנדערע. די זעלבע זאך, די זעלבע סברה, כרעיים של אחד מעין, מען האט שוין מקריב געווען די כרעיים פון איינע פון די בהמות ווען מען האט נאך נישט געוואוסט, דער כהן האט נישט געוואוסט אז ס'איז דא אויסגעמישט, יקרא ווי כל הכרעיים קענסטו מקריב זיין אלע קישקעס, און איך גיי זאגן מסתמא האט מען שוין מקריב געווען די בעלמים צום ערשטן יעצט איז שוין אלעס מותר. אבער ווען חכמים אמרו ווען חכמים זאגן אפילו קר ווי כולם חוץ מאי אחד מעין, אפילו מען האט שוין מקריב געווען נײַן פון זיי אבער ס'איז נאך דא איינס וואס איז געבליבן, יצא גייט מען איבערלאזן די וואס איז איבער געבליבן לבית השריפה ווייל קען זיין דאס איז די וואס מען האט נישט געמעגט די איז די בעל מום און ממילא גייט מען עס נישט מעגן פארברענען אמר רבי אלעזר מען גייט עס נישט מעגן לייגן אויף די מזבח מען וועט עס פארברענען אויף אינדרויסן פון שטוב אמר רבי אלעזר לא הכשר רבי אלעזר ווען רבי אלעזר זאגט אז עס איז מותר מקריב צו זיין וואטעווער עס איז איבער געבליבן אלו שניים שניים נאר א סעט פון צוויי אויף אמאל היות איינער פון די צוויי איז זיכער מותר, אויב אזוי קען ער זאגן מסתמא קען זיין אפשר די אנדערע איז אויך מותר קענסטו מעכב זיין ביידע, אבל אחד אחד איינס פאר זיך אליינס לא קענסטו נישט ווייל ס'איז זייער מעגליך איטס א פיפטי פיפטי אויב דער שטיקל וואס ס'איז יצא אויב דאס איז די אסור'דיגע ממילא טאר מען עס נישט מעכב זיין. מוסר רבי יעמי האט רבי יעמי געפרעגט א קשיא פון אונזער משנה אונז האבן געלערנט ואכמ ם אומרים די חכמים זאגן, אפילו קרבי כלם, אפילו מ'האט שוין אלעס מקריב געווען חוץ מאי אחד מהן, חוץ פון איינס, ס'איז איבערגעבליבן איינס, א יחיד, one unit, יצא לבית השריפה, איז משמע רבי אליעזר וואס דינגט זיך אויף די חכמים האלט אז ס'איז מותר מקריב צו זיין אפילו אויב ס'איז נאר דא איינס איבערגעבליבן, פארוואס זאגט רבי אלעזר דווקא טאמער ס'איז דא א סעט, אמר לו ר' יעקב לר' ירמי' בר תחליפא, אסביר לך, I'll explain it to you, מאי מאי אחד מעיין, וואס מיינט די ווארט אחד מעיין, מיינט נישט איין יוניט, נאר זוג אחד, one set, מען רעדט וועגן א צוויי, א סעט פון איין סעט פון צוויי, דעמאלס מעג מען עס מקריב זיין, אבער טאמער ס'נאר דא איינס קען זיין מעט אסר'ן. סאו מען רעדט וועגן סעטס, וועגן פארן, אין ספר ברכי נפשי, רבי יצחק זילבערשטיין האט עטליכע סעטס פון ספרים, אט ברכי נפשי, אט טבחו ידי, א באנטש פון סעטס, אולי נשבעך, א באנטש פון סעטס פון ספרים. איז אין ברכי נפשי ברענגט ער, ברענגט ער דארטן א בריוו וואס א סקווערער מלמד רבי דוד שפיצער, זיכער מ'קען עס מברר זיין, א מלמד אין סקווערע תלמוד תורה, אין שיכון סקווער, שרייבט אז ער האט געלערנט מיט זיין כיתה, ער האט געלערנט די דינים פון צער בעלי חיים. האט ער דערציילט א מעשה וואס ער האט געזען אין פון רבי יצחק זילבערשטיין אין זיין אנדערע ספר אין טבחו יביא, אז ס'געווען א יונגערמאן וואס האט נישט געהאט קיין קינדער, און ער פלעגט קומען צו רבי חיים קנייבסקי אן א רעגולער בעיסיס פאר ברכות ס'זאל געהאלפן ווערן מיט קינדער, און ס'איז אדורך א תקופה און ער איז אנגעקומען צו א בשירה טובה ער איז געהאלפן געווארן, האט ער דערציילט פאר רבי חיים אז זיינע חברים האבן אים געוויזן שטייט אין ספר חרדים א מעשה וואס איז געווען ביי די ארי הקדוש, ס'ווערט געברענגט אין שערי תשובה אויף שלחן ערוך אין סימן קס ז, סעיף קטן ט', אז ס'געווען א פרוי וואס האט שטארק מכבד געווען די ארי הקדוש, און זי האט געבעטן א ברכה איר געהאלפן צו ווערן מיט קינדער, האט ארי הקדוש איר געזאגט די ריזען פארוואס זי האט נישט קיין קינדער איז ווייל זי האט מצער געווען די תרנגולים וואס פלעגן זיך דרייען ביי איר אין שטוב, זי האט אוועק גענומען די לייטער וואס האט געברענגט די טשיקענס צו קענען ארויף גיין צו די וואסער, זי האט אוועק גענומען די לייטער און ממילא האבן זיי געהאט צייט דארט און ס'איז געווען סאך שווער ארויף צו גיין, איינמאל זי האט צוריק געלייגט די לייטער איז זי געהאלפן געווארן. האט די אינגערמאן דערציילט אז ער האט אויך געפייניגט אביסל די פייגלעך, ער האט געלייגט עפעס אזא סארט דיווייס צו די שטעכערס אויף די פארטשעס, עפעס האט ער געטון צו פארטרייבן די פייגלעך, ער האט עס אוועקגענומען און אביסל שפעטער איז ער געהאלפן געווארן מיט קינדער. אזוי האט דער מלמד די ר' דוד שפיצער דערציילט פאר די קינדער אין קלאס. ארלעדיגט. אפאר טעג שפעטער קומט ער אהיים און ער זעהט ס'איז אריינגעקומען אין זיין דירה א קליינטשיגע פייגל וואס האט קוים געקענט פליען. ארום געהאפט דארטן, סאו די נעטשורעל אינסטינקטס קיקט אין, ני דזשערק ריעקשאן, א מען כאפט אן די פייל און גייט עס ווארפן ארויס, וואס האטס מיט מיר צו טון? ער האט אבער יעצט גערעדט דערוועגן ער האט זיך נישט געקענט ברענגן עס ארויסצואווארפן, האט עס געלייגט ביים טיר, עס אראפגעלייגט דזשענטלי אינדרויסן פון טיר, האט אראפגעלייגט אפאר ברעקלעך, געטאן אביסל וואסער, וואטעווער, ער האט נישט פארטריבן, ער האט עס דארטן אראפגעלייגט אן עטס און סאיז אדורך אפאר טעג און די פייגל איז געשטארבן. האט ער געפרעגט איינער פון די דיינים אין סקווער וואס ער זאל טון ווייטער, איט סאונדעד לייק סאמטינג איז גאוינג אן, זאגט ער נעם אפאר און לערן אפאר משניות דארטן ביי די נפטר, און נאכדעם קענסטו עס מסדר זיין, נעם עס אוועק פון דארטן, ארלעדיגט. זאגט ער אזוי שרייבט ער דארטן ממש צען חדשים מיום ליום ממש, אזוי שרייבט ער, עס איז געבוירן געווארן א צווילינג נאך אפאר יאר וואס ער האט נישט געהאט קיין קינדער, איך ווייס נישט צו ער האט קיינמאל נישט געהאט קיין קינדער צו ער האט דעמאלסט געהאט די ערשטע סעט פון קינדער, באט ער וואס דעפענעטלי א ברעיק מיום ליום ממש נײַן חדשים שפעטער איז ער געהאלפן געווארן, די אייבערשטער זאל העלפן זאל מיר אלע געהאלפן ווערן מיט וואס מען דארף. אקעי, די וואך אין די פרשה.

אקעי, אין די פרשה, די פרשה, יעקב האט מלחמה געהאלטן מיט די שר של עשיו, ער איז ארויסגעגאנגען נאך די מלחמה הונקעדיגערהייט, און פאר דעם פירט אויס די פסוק זינט די מלחמה, זינט יעקב איז געגאנגען הונקעדיגערהייט, ועל כן לא יאכלו בני ישראל את גד האנשים, א גזירה לדורות עולם, די שטיקל פלייש גייט מען נישט עסן. אבער לכאורה פארוואס פונקט די מלחמה האט מען געמאכט א זכר לדורות דווקא פון די מלחמה, ס'געווען אזויפיל אנדערע אישוס, יעקב האט געהאט אזעלכע שווערע מצבים, ער האט זיך געקריגט מיט עשו, ער האט זיך געקריגט מיט לבן, פונקט פון דעם האט מען געמאכט א זכר, סאו רבי שמעון שקאפ שרייבט אז די תקופה גלייך פאר די מלחמה האט אנגעהויבן צו בלאזן די ספרי החיצוניות אין די ישיבות, און די עולם איז געווארן פארכאפט מיט די ביכער, די אמאליגע אינטערנעט, די ביכער, ווען ס'איז דא געווען מענטשן פלעגן זאגן איך בין גענוג שטארק, איך האב שוין געלערנט גענוג תורה, איך, ס'וועט מיך נישט שאטן, איי קאד עפארד איט, איי קען הענדל איט, ס'וועט מיך נישט שאטן, איך בין שוין אימיון צו דעם. אויף דעם קומט די פרשה אונז צו ווייזן, דער מלאך זאגט, כי סריסו מאלהים ומאנשים ותיכל, אמת, דו האסט טאקע געוואנען די מלחמה, אבער עם כל זאת איז ארויסגעגאנגען הינקעדיגייט, דו האסט געוואנען די מלחמה, אבער איז ארויסגעגאנגען הינקעדיגייט, אפילו עסט צום סוף מצליח זיין, אבער עסט נישט ארויסגיין מיטן גאנצע געזונט, האט רבי שמעון שקאפ געזאגט לדעתו דאס איז די סיבה פארוואס די תורה האט געזאגט דער איסור זאל בלייבן לדורות עולם דער גיט א נאש צו האבן קיינמאל נישט עסן ס'זאל בלייבן דער לימוד פאר זיכרון לדורות עולם די מלחמה פון איי סוף דאס הייסט די סטרא אחרא פארדינט מען גארנישט דורך אריינגיין אין מלחמה אפילו עס מצליח זיין דער הפסד עט זיין אבוויעס ניכר און סעט בלייבן אויף אלעמאל. נאו, אמאל קען מען טראכטן, ווייסט דאך, יעדער מיט זיינע נסיונות מיט די כלים, מיט די כלים שונים, יעדער איינער מיט זיינע נסיונות, אויף אני ואכלומי, אבער ס'וועט נישט שאטן, איך האב שוין געלערנט גענוג תורה, ס'וועט מיך נישט שטערן, איך בין דעם יארן, איך בין שוין גענוג מעטשור, אמאל מיט א רי עסיר, וועסט געווינען די מלחמה, אבער די דעמעדזש איז דא, די דעמעדזש קען מען נישט באהאלטן, מען וועט נאר, די אייבערשטער זאל אונז אלע העלפן, טענק יו פאר ליסענינג, העוו א וואנדערפול איווענינג, און שכוח.